aiwa titaurire o oh, madhiredi aya aya eh. aiwa ndara zvinhu zvese zviri mugwara rakanaka chairo chairo zvekuti eh, pamaweeks ari tiri kuteera yaka eh. pane zvidiki diki zvamuchaona unoona akazvingo chatiri kuda izvi usazondinyadziseka Dara iroro baby randiri kuda kutaura ini zvangu. Eh. Muyellow bone. Ah. Ndiri kutaura muyellow bone. Kana ndichitaura mayellow bone iye akatsvuka zvekudarika iwo afana wemazuva ano ari kuita zvekuita. Mukaradhi chaiye. Ndindatopinda rudzi. Ah. Ukadaro?
Eh. Aiwa tinotifarei. Aiwa. Eh, chandisingadi kunyara.

yosota wabhadhara wauda kuti ndikupe ptiga ka pamusoro pazo ha ndokona mandingokupa zvinhu zvangu mahara inini ukufunga tipaa pandikuswerera iwe ndimukira nechando kutonherehwa iwewe handisi muzhanje wachivhoko kaini nekuti kana wangonzwa kuda kudya wongoya uchingotora pana pachingodya nda mari yangu kuzvinzwa
amai mari yenyu ndanditori nayo but ndaikanga makumba manje wo kutokanganwa zvako ukati ndonodya mahara ida mari yangu
Alright, regai ndidzokere kumba ndonotora mari yenyu. Eh, dzokera. Dzokera uye nemari yangu izvezvi ndiida mari yangu. Kwameno bhasikoro indirani. Unoridira ita sei ndere muzukuru wangu. Ndirangu bhasikoro. Eh.
Handiri kuti kandi ndikapiwa bhasikoro kandoti mhanya kandokurumbidza kudzoka. Eh, ah, ah, ah, tiva mupa bhasikoro anokasika dzoka. Rinomhanya ke. Anda kuda ndokasika kusvika nebasa nenyaya basa rinomhanya mani mai mhanya anenge atsoo Ah, go. Go ndito rangu. Eh, but unokasika kaza but that time zvoda ndazomhanya kubasa. Eh.
Amana mzukuru ukandipiwa bhutsu dzako hazvizi zvinoita nditokurumbidza kuti zvemapushi kai. Ah, bhutsu topfekedzane. Ah, ko pabhasikoro pane achazviona here kuti tapfekedzana
dziombeka idzi
zvepabhasikoro handinoziva kuti ndakatsikira nechekumberi eh, orit
ndiri kuona kuti zvinobva zvanyatsobuda ah, but tudiki ka kuti mapushi achanga achikuona wakagara ipapa kuti wakapfeka mapushi madiki ndiyani hazvionekani hazvimbooneke chete mapushi maitira ti papa munokwara pachinhiri pachisedura bhozi anokuwadza mapushi
bhozi pabhasikoro nemapedhozi aya hazvizodi mapushi mani
ukurumidze iwe mzukuru wangada kuenda kubasa wazvinzwa aiwa manje manje amai haa 5 minutes chaidzo chaidzo ndine ndatodzoka 5 minutes handi mabreak aright zvawo yotosito right aure aure kama izvo zvikudzo

Kuya mani. Eh, muri right here? Mushe, uri space.
Aiwa, ndiri right zvangu. Ndiri right. Nayo.
Eh. Ndikutsvaga ukamuka mukomana so. Kechidiki. kanopfeka zvimakabudura zvikasvika necheumu nevhesi kakagerwa musoro ane fesi yakati rebei so oh.
eh. ah, mukoma gringo wanga wabuda manje o oh, anonzi gringo o oh, mama singatozivi zita rawo ah, eh, ah, vabuda vabuda kuti angadaro aenda kure haa handizivi semunhu mukuru hauzobvunzwa ka kuti muri kuenda kupi e hauzobvunzi kuti munoenda kwakuri right zvako asi anozi kurunza kudzoka here kana akabuda haa pamwe anogona kutodzoka mai manje pamwe anogona kunonoka saka handingazivi zvangu kwakuri right zvako aiwa kwakanaka sere mamwine appointment aiwa haa dondoa handiti mozongomudza kuti ndambosvika wo ah, ndafunga kuti pamwe mama ti mwana mudhara saka ndaida kubvunzisa zvangu ah, kana variwo ndinongovaudza kuti mama uyo handiti ndisingazive kuti munowo munin'ina here wo

But you want to say what I will run away. Ah, ah, ah, ah, ah. Don't get it twisted, Gringo. You helped me fix my car, and that was it. Now you're coming here, baby, baby, baby. Do I look like your type? Huh? unoda kuita seiko panapa paipai handi wakatondipa mari ndikairamba here ndiwo wakaramba wega not ni, not inini ah, ah, ah, ipapa
iyo shamwari hatisi kutaura newe mani tiri kutaura newe musikana uyu eh?
ndisi kutaura newe
wakufarisa manje wakuda kuzokwaturwa manje aiwa handisi kutaura naye ka ah, ah, ah, handi handisi kutaura naye iye ari kupindira papi ringo hatidaro shamwari yo uri kuda kuti bhebhi bhebhi do you honestly think inini inini newe kana ndiwo
wena suka lapha wena
mkoma muri kundidira mvura kuudya sei gogo ibva panapa ibva panapa ibva ibva usati warohwa hameno ako ndatokunyara zvangu ndaida kubamura iwe tokudya sei gogo

Iwe mbudzi yadhura.
Baba.
Uya pano.
Eh, ma maswera semdara. Taswera.
Sera.
Kuiwe, mchembero wandaona wakamira na Indian kuiwe. Ah, oh, all right. Ah, mdara handisitomboziva ini because ah, handisi kuziva because. Wotikuziva? Eh. Ndangoona wachiuyawo pagedhi apa. ndewako iwe aiwa mudhara kani eh. kani nanga achibvunza mukoma gringo gringo mhm.
kuita sei wake ah nanga achida kuona mukoma gringo zvokuti ini rikutosuspenda kuti chii ah, pane zviri kuitika because ah pandangovabvunza kudai kuti muri kudana ndikavaudza mm. kakunyemwera kavanga vachiita kacho haa pane pane zviri kuitika chete zvipi zvacho zvaunofunga iwewe haa
saziva zvangu because mukoma grengo akamboti vaakuda kuroora saka ndofunga kuti pamwe vachiri kutsvaga here plus ndidzo type dzavo oh. ah, vanoda vahombe oh. ah, pane vamwe vakatomboya last time ah, ah, vahombe hombewairege unditaurira
ndaingoti kungoti apa mandivanikidza ka unenge uchingotiwo eh, haini ndinoda two diki Oh, Giringo naye.
ndoda vadiki eh, haa vahombe handiagona Ah, all right. ehe Ah, it's okay. wo ndizvozvo chete Eh. ah, all right mdara
Hey, dada kurongedza ini sekuti vane tsuga yave yakapira vada kubikirwa plus pandiro kupfuura napapo pane chisango panochiisa panoda kurongedza kubhasikoro

kwana ndarama ndakanyarara iwe unokuda kuvherinaifa bhoti atora hari hombe harinomhanya ramhanya kana ii kwakasadzoka naro munhu anga achinetsera two dollars two dollars iyoyo yane three weeks two dollars chaiyo Ko ndi number. Basa kwati ndoenda nechi manje. Ah. Unoenda apa unoiwa usiwa. Mapuchi tisingakwani.
Unozwa ndi ari nani ndomboshingirira achaita ko basikoro. Kumushaka.
Pazukuru rangu vese. Iwe muzukuru wana ngakapusa ngakafunga ndezvo zvine. Andakazochenjera napo. Aiwa, kuchenjera kwa kupa munhu basikoro munhu usingazive. Kuchenjera iko kumurume mukuru. Auri fofi rema, rema chaidusu. Mm. ndakuenda ndakurongedza ndiende unonombomirira ipo baba saka ndosvibirwa ndiri panapa ndichimirira kuori kasawi kumziye kwangu ndokune
usiku kona ndichezei

eya ndakutoregedza kufunga baba vanundu kuti tipe chibhokisi yangu ndirengerere zvidzangu sekuru mirai sekuru mirai sekuru mirai mirai mirai apa sekuru ha ah, sekuru zvamunoita hazvisi boba imi ko ndaita sei ndikuda mari yangu sekuru ah, iwe ndozvazvinoitwa handiri uchanga wandimhoresa aiwa kukumhoresa ekuita seko ndikuda mari yangu Ah, iwe andiri kutoona ndakatotengawo bhasikora andiri kuzona pautondimhoreso wonditiwo makorokoto aiwa zvekukuti makorokoto ndezvenyu sekuru chandiri kuda imari yangu aiwa ha mari yako ndiri kukupa mari yako itori munzira zveshuwa ndiri kutoifunga nezvazvo ipapa sekuru hapana kwamuri kuenda basekuru panapa hamusi kubva musati mandipa mari yangu Izvi waida muri kundipa chinobatika kukora musi kupfuura mari yangu.
Zvaizve tinoda kuti tingotaurirana pano pano kuti tiramba tichipopotedzana kudai so plus uri muzukuru iwo. Eh zvokuti ndiri muzukuru ndozviziva sekuru asi mari yangu. Sanotenda ndikuda mari yangu. Ah all right.
To tochidai so indokuchikupa bhasikoro manje. Sekuru ini handisi kuda bhasikoro renyu ndiri kuda mari yangu. Chandiri kuda imari.
Eh, but ndiri kuitira kuti uzive kuti ndiri genuine ka. Ndochikupa bhasikoro nebhutsu.
Inze ndozochiya nemari yako wonipa zvinhu zvangu. One bhutsu?
Eh. Alright, sisi unzai, unzai asi mari yangu ndiri kuida. Zvemari yangu ndiri kuida. Akoma ndazvinzwa akoma nazvo. Zvino kana rakuti wange rwiyo zvinobuda izvi. Chindipai, chindipai bhutsu dzacho. Haya kuma munhu munogara nebhutsu nemari yemunhu gore rese.
achindipa kamanyangira dahwa awa kuti andichionewo mafambiro ekuenda kumba oh.
mm. unzai asi asi mari yangu sekuru ah, iwe uri kutotyira mari yako ndiri kutotyira bhasko rangu rinyowanika eh? eh? ah, iwe zvenyu zvekuti munogara munogara nemari yemunhu gore rese gore rese musingadzosere zvikwereti hmm? chinditwo makorokoto nyaya yemakorokoto kuita sei Sekuru ndikadzoka futi ndichibvunza mari yangu mukataura futi nhoroondo tikunetsana sekuru zvokuti muri sekuru tombozvisiya eh, but uzive kuti bhasikoro harisi rako wofamba unaro zvakanaka handitombokwire chinhu ichi ndikutofamba ndichichipusha nebhutsu idzotsikawo zvakanaka haikona kubva watsika unge uri kutsika uyu mari yangu sekuru mari yangu